Dostlar salam hemmäňize. Söz berşimiz ýaly indi bu gelen döwlet ilkinji sahypamyzyň ilkinji sanyny ýazgy etjek bolýas. Ýöne edil şu Döwlet Anna gelýär. Gün efirde hiç bide eli degenok. Gün efirden çykdygy. Siziň efirde oturşyň. Agam gaty gumot bolupsyňyz. Aý bun ýazandag öýdýän-ä. Aý bun ýazmaýar. Dostlar birinji gezek täze sahypany ýazjak bolýas. Perwy blin komom diýýä. Aslynda bir azajyk bize. Sato blini ýer nesip bolgun. Blinçik bardyr. Edil komoma bolanak ýöne içinde ýazjak. Şuny alyp nesip bolgun. İçinde ýazjak bolduk ilki tam oçin şumna. Şoň üçin. Gelim-gidim kän tüweleme çagalar, çugalar, doglan gün sowýanlar barmy şoň üçin dostlar. Häzir biraz başga formatymyzy üýtgedýäs. Kemerler ildirilgi. Keýpimiz çag. Gowy, ak ýürekden berlen soraglara-da nesip bolsa ýaly başardygymyzdan jogap bereris. Jogap berip ýetişmedik soraglara göwün etmäň dostlar, tüweleme şu wagt üç ýüzmi, dört ýüzmi, bäş ýüz sorag gelen bolsa, şolaň ellisine, ýetmişine jogap berip bilsek zor boldugymyz. Göwün etmeli däldir, birden tersiräk düşünmeli däldir. Käbir ýerde degişjek ýerimiz bärdir, käbir ýerini has çuňrak düşünmeli ýeriňiz bardyr, käbir ýerini ýüzleýinräk garamaly ýeriňiz bardyr. Göwün etmeseňiz bolýar. Janyňyz sag bolsun, talypda görşeliň. Myhmanyň alyp baryjy bolsa şeýle bolýar. Konkurensiýa, rebýata, konkurensiýa. Istoriýada ýene goýdum. Goçum daşda. Näme sowalnama diýilýärmi? Eger sorag berip ýetişmedikleriňiz bolsa täzeden ugradip bilersiňiz. Düýnki berlenlere başlaýas. Ýok, ýok, gerek däl, uje zora boldy. Uje söýenlerim bar soranlarym bar göenlerim bar ýetik hudaýa şükür paýehaly gitdik onda ýa bysmylla. Daway. Aslynda sungata ýanaşyk ýeri bar bolsa, daşyndan söýsün ýa sungatyň içinde bolsun, şol adam meň üçin üýtgeşik adam, şol adam bihal däl, hiç haçanam hor bolmaýar. Sungata ýakynrak boluň dostlar. Sporta sungata ýakyn bolsaňyz bir zat. Horlanmagymyň sebäbi dostlar ýüz on alty kiledim ilki, zordan ýüz on iki kilä geldim. Ýüz on iki kilo diýlen adamy göz öňüne getiriň, dem alybam bileňok, kyn bolýar. Şoň üçin bir horlanmagyň ugruna çykdym. Şu usul iň aňsat we gowy usullaryň biri boldy meň üçin. Men-ä pöwhe diýilýän sözüň manysyna-da düşünemok, men institutydam, mekdebem rus dilinde oturdym. Hemem pöwhe görýän bolsaňyz, ol erbet zatmyka diýip pikir edýän, gowy zada meňzänok. Geliň dos ýakynrak tanşalyň belki beýle pikirde bolmarsyňyz janyň sag bolsun. Dostum men ulurakdan Essalawmaleýkim diýsem hem biri yzyna öwrülip bir özüne sögündirin öýdüp bir hili görýä. Meň sesim gödek bolamsoň özüm hem gödek görünýändir. Edil siziň diýişiňiz ýalyga bolmaly däl. Janyňyz sag bolsun dostlar. Iki müň birinji ýylda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde Şmaz diýilýän ýerde gulluk etdim. Alty aýdan soňam Balkanabat şäherine geçdik. Balkanabat şäherinde-de umuman biziň gullugymyz bir ýarym ýyldy o wagt. Şeýleräk. Dostlar, men özümem aňyr başy ýalta, çynymy aýtsam. Ýöne arada şol bejergi alamda, on dört günden hiç zat iýmedik gündemde biraz özüme erk etmegi başararyn öýden pikir kelläme geldi. Galanynam soň aýdyp bererin, erk edip başlamsoň. Üýtgeşik meşhurlyga ýok dostlar. Ýöne Hudaýa şükür, bu türkmen iliniň toýlary. dowamly hudaýa şükür toýdan toýa barýaň bir il içinde onda munda tanalýaň ol hem şol begendirýär. Mydama toýda görüşmegem hemmämiziň nesibämizde bolsun. Palow, türk palowy, iňlis palowy, amerikan palowy, palow. Milli tagamdyr diýýär. Milli tagamlarda daşary ýurduňky we türkmeniňki diýýär. Palow orda hemme ýeriň palowy bara. Dostlar, mekdep döwrümde-de biologiýa mugallymym, Kim gürleşýär? diýip, yzky partada oturyp pyşyrdaşsamam, Çeýe-te bas! diýip başlaýardy-da. Ýöne soňky döwür, elbetde, diktor bolsaň, taplamaly, sesiňe seretmeli, o zatlaram täsir edibiler. Ine, dostlar, şeýdip aýlanyp ýörüs gözel paýtagtymyzyň ajaýyp künjeklerine. Ýyldyz myhmanhanasy, paýtagtymyzyň iň aňrybaşy myhmanhanalarynyň biri. Goçmyrat dostum bilen bileje gezelençde. Adamyň başarmajak zady ýok eken. Birinjiden-ä şony subut etmek üçin şeýtdim. Hakykatdanam hiç zat, hiç zat iýmedim, diňe suw içdim. Ondanam zyýan bolsa, bu az eçen müňläp adam şoň üçin giderdi. Ynsan üçin dostlar, ene-ata bar bolsa, şol gymmatly, çagajyklaryňyz bar bolsa, şol gymmatly. Adam. şolardan ruhy lezzet alyp ýaşamagy başarmaly, şolara begenip guwanyp ýaşamagy hem begendirip ýaşamagy baş. Aýlanyp ýörüs. Sowallar.
Weý neme söhbetdeşlik dowam edýä gülýän indi. Nä gowy baýdakly ýere gelipmi nä häzir size. Mekdebe paýtagtymyzyň elli birinji orta mekdebini tamamladym. Dokuz klas okalýardy o wagt. Soňra Türkmen milli sport we syýahatçylyk institutyna, syýahatçylyk fakultetine okuwa girdim. Iki müň birinji ýylda tamamladym, togsan ýedinji ýylda girip, soňam gulluk. Dünýäň iň owadan zady, ene hüwdüsi, ene mähri. Şoňa hemme ýakynlaň, doganjyklaň, jigileň, kakaň, çagalaň hemmesi girýär şoňa. Meň pikirimçe. Ene mukaddesdir. Iň gözel zadymyzam eneler. Pälimiz ýoldaşymyz bolsun diýerdim. Sebäbi ak niýetli adamlar ak durmuş görsün, ýüreginde hapa barlaram öz päli bilen bolsun diýerdim. Şonda belki köp adam pikirlenerdi. Sport temasy menlik däl. Näme, haladynlygy açyp, manty bilen anjuman etmek temasy maňa golaýrak bolaýmasa sportdan beter. Ýöne realnyý. ýa barsa diýseler Köpetdag diýerdim çagalykdan balet edýän Köpetdag adamyň öz nastroýeniýasyna görä bolýan eken şu günlerä durmuş baradaky goşgular has ýakyn bolýa Magtymguly Pyragyň goşgulary ýakyn bolýa ýöne söýgi goşgularam mydama taýýardyr ýanymdadyr ýaşlygam ýatlap durýas normalno. Hemme zadyň öz edebi bar. Tankydy sowallar bermegiňem öz edebi bar. Ine şu wagt siz Gaty edep bilje soranyňyz. Näme sorajak bolsaňyz şu tankydy bolsada şoňa jogap berjek men size. Sagboluň. Mergen men başda işe gelmegimiň hem sebäpkäri ýagny işe çagyran şu işi öwredenem Mergen ondan halypalamyzam uly halypalamyzam bir Juma Ýazmyradow bilen Ogulbagt Çaryýewa biziň beýik halypalamyz. That your right my bro and also I wish you all all the best bro. Ok. Enşalla oguljygym bolsa hudaýdan dileýäs özä. Döwran Muhammet ýa Merdan Muhammet. Meň çagajyklamyň saýlan atlary Döwran ýa Merdan diýip. Belki ekizje bolsun Allajan. Muhammedem tirkäp dakjak nesip bolsa. Ýagşynyň gadyryn bilsinler diýip. Erbetlik diýen zat döränmiş kem-kem. Gynansaňam şo bolmasa bolanok. Ol biziň elimizdäki zad-a däl, ýöne belki azrak bolsa. Menem pikir edýän şon ýaly bir gowy goşgy döretjek bolsaň şon ýaly özüň duýmaly zat etmeli ýöne zakaz edýäň bomy oglanlar gül ýaly ýazybam berýäler edil iki sagatda şakyrdadyp men oňa düşünemok ýöne şon ýalyk özüm ýazyp bilmezdim. Hudaýjana döneýin, her günümizi ýatdan çykmajak gün etmäge çalyşmaly. Her günüme Hudaýa şükür edýän. Ine, şonda her günüň berekede, yrsgala, döwlete, şatlyga beslenýän eken. Size-de maslahat berýän. Şu soraga aýratyn sag bol, dostum. Ogulbagt Çaryýewa, Türkmenistanyň halk artisti, meň beýik halypam, meň akademiýam, meň üýtgeşik, ýürekdeş adamymdy pahyr. Ýatan ýeri ýagty bolsun, jaýy jennet bolsun. Geljekki kärdeşlenme ýa şu wagtky kärdeşlenme hasam sowatly bolmagy, özümem şony arzuw edýän köp zady bilip şu temada girişmeýän zadyň galmasynda hemme zady bilsene öwrensene. Däli porhan bolup bäş ýyllap söýüşip toý etdim. Iki müň on dördünji ýylda öýlendim we. Iki müň dörtde öýlendim o. On dörtde näme bolduka? Ony Çünke durýan. Ýalňyşyňy saňa düşündirjek bolýan bolsa, olam ýagşy niýet bilen düşündirýän bolsa, şol adama dünýe baryny beriň. Az bolsa ýarsyny beriň, ýöne şol adamdyr siziň dostuňyz. Başgalardan wepa gözlemäň. Goçum baran ýerimiz toýa hä hudaýa şükür. Şu oglan gyzlarymyzada şu bagt köşgüne gelip öz bagtyny tapyp bileje nikadan geçmegi arzuwlaýasmy? Elbetde. Aý sag bola. Watanymyzda. Toý bol.
Hut normalnyý sms ine ine ine normalnyý sms saw brat. Birinji poýeskamyz Gazagystanady Almaty Astana. Şo ýerde Magtymur Pyragymyzyň adyny göterýän giden köçe de bar. Olar daşary ýurtda goşgy okamak eken. Awei Naşir at Kazarskih Zibei Daglaji Jeýhuna Wetrami Türkmeni, Tarkowski diýen terjimeçi, beýik terjimeçi, Aşgabat Atella daş töweregini gawundan dolduryp Magtymgul Pyragymyzyň goşgularyny terjime edipdi ençeme wagtlap. Ol näme daşary ýurtlylaň okamagy üçin dälmidi ahyryn. Bilip diýip. Aý ýoga. Ýok edil beýlede däl ýöne edil ýaňkylaň diýýän ýalygam däl. Aramlyk adam şekil bir görnüşde ýaşaba dör özümiz boljaka dör dör. Sabol. Islendik adam çalak çulak bir ýerde görnüp ýa meşhurlyk gazanyp başlasa şol adamy söýýänlerem kändir ýöne keýpine ýigrenýänlerem kändir. Erbet zatlar diýýänlerem kändir, oňa öwrenişmeli bolýar. Bagt satylmaýar uly baýlyga diýýär-ä. Satyn alyp bolýan zatlar seni bagtly edip bilmez. Ene-ataň barka, doganlaň, jigileň barka bagtly. Hudaýa şükür men bagtly. Soňky döwür Instagramdaky jigilem bilenem has bagtlydam. Şu soragy men oprosda o gün goýupdym. Iki goşgam taýyndy, haýsyny goýaýyn diýip ýöne opros etdim. Ynanmarsyňyz, bir müň üç ýüz elli bir adam, bir müň üç ýüz elli bir adam ikisinde-de deňje ses berdiler. Mende-de şon ýaly. Ikisem beýik, ikisem ägirt. Arzuw etmeli dostlar. Özem arzuwy ak ýürekden etmeli. Beýik Biribardan gowy dilegler etseň şol kabul bolýan eken. Şu wagtkyça sürýän maşynym men öň institut döwrümde arzuw edýärdim. Hudaýjana dönen ýetdim şu arzuwa. Ol diňe o däl. Hemme zatda. Nesibe şunçarak orun tutýar adamyň durmuşynda. Nesibesi bar eken şu çybynyň uçdaýda maşynyny aýlanyp ýör. Eger diňe bir adamdan ussatlyk babatda, medeniýetlilik babatda, edep-terbiýe babatda görelde almaly bolsa, onda ol Kadyr Atabaýew halypamyz. Dostlar, men ine Leningrad kolhoz öňki ine Waşmoý töwereklerde ýaşansoň, gapymyzda düýe bardy, mallar bardy. Ullakan düýe fermaň. eýesi bolasym gelýärdi. Institutda okaýarkamam öýe baryp düýelerime bakýardym. A siz efirleri nämişip yzarlaňzok? Yzarlan bolsaňyzam görerdiňiz. Döwlet çärelerini, baýramçylyklaryny, konsertlerini, paradlaryny, Hudaýa şükür uly-uly döwlet çärelerini alyp baryp ýörün. Şonlukda efire girýän. Gepleşik alyp baramok. Olam gözüm sebäpli. Gözüm pesiräk görýär. Söýgi näme? Söýgi mukaddes duýgy. Duýgular çiniň beýigidir söýgi, Söýgi baş egmejek berdaşdy çynar, Ähli kynçylyga döz geler çydar. Iň belent duýgy birinjä gyzym doglanda bir üýtgeşik duýgyn başdan geçirýän. Ikinji gyzymam ondan pes däl ýöne ol birinji gezekde şolam toýa gitmegimiň sebäbi boldy. Sag boluň dostum siziň janyňyz sag bolsun. Elmydama şeýdip birek biregiň bir güler ýüzüni göreliň, hoş sözlerini eşdeliň. Janyňyz sag bolsun ýurdumyz öýleriňiz abat bolsun bagtly boluň dostlar esas zat.
Ine dostlar ilkinji gezek gelin Döwlet sahypamyz hawa sowallaryny ýazgy etdik. Men başgaça bolar öýtdüm aslynda ýöne Döwlet Döwlem agam maňa ýetirmediň şoň üçin spasibo. Baý bo. Bolýa. Indiki myhmany men saýlaýynma. Bolýa indi indiki myhman.